Хәерле матур көннәр! Яңа эш атнасының беренче көне белән.
Әйе, тагын нәрсә әйтә беләсең?
Тагын көлә беләм, көлимме? Юк, җитәр булды инде бүген. Дуслар, дүшәмбе без башлыйбыз. Дөресрәге дәвам итәбез. Тормыш алга таба бара. Һәм без бүген чыгарга булдык

Ул запрос җибәрсен әле үзе. Давай запрос җибәр, яме.
Бездә дә безнең дә хәлләр яхшы, Аллага шөкер. Хәзер берничә минуттан без Әлфис белән ташабыз.
Әйе. Шалтыраттым. Менә алыйм.
Әйе.

Бу хакта синнән дә күп сөйли алучы булмас мөгаен. Ничек соң менә э, син бит инде э, безнең университетта укытасыңмы, аккомпанировать итәсең баян чәйме?
Мин э, вокал вокалдан дәресләр алып барам инде, укытучы һәм вакытлыча театральный факультетның деканның урынбасары булып эшлим. Ого, малай. Димәк, син кешеләрне җырларга өйрәтәсең. Шулай гына, иә, студентларны, шәкертләрне. Ә җырлый белмәгән кеше җырларга өйрәнә аламы, әйт әле менә.
Җырлый белмәгән кешенең өйрәтеп карарга ниндидер мәгънәсе бар барыбер. Күңелендә булса да, ул бары үзенә күрә бер җырчы. Һәр кеше әлбәттә үзен теге начар җырласа да, яхшы җырласа да талантлы итеп хис итә. Шуңа күрә һәрбер килгән шәкертне мен инде дә читтән бер килгән бер кешегә без үзебезнең инде мин э, үземнең фикерем буенча дәресләр үткәрәм. Кешенең күңелен төшермәскә тырышабыз. Э, нинди дә булса фикерләр биреп җибәрәбез инде алда көндә үзе дә э, үзен үзе санап карап, чөнки иң яхшы укытучы була ала кеше үзе үзенә укытучы биргән фикерләргә таянып кына шулай эш итсә нәрсә дә булса нинди дә булса результат бирәчәк барып
әнә илназ гарипов та әйтә әйдә мине хет э, җырларга өйрәтик инде дигән ничек уйлыйсың э, җырны җырлауны дәвам итсенме илназ гарипов әллә булды җиттеме инде
илназ дустым конечно обязательно кирәк

Алар бит имтихан шулай җырлап имти- имтихан бирәләр, әйме?
Әйе, без инде э, Бөтенләй кабул иткәндә... өметсезләр буламы?
Ау? Бөтенләй өметсезләрнең килгәннәре бармы?
Бөтенләй өметсезләр кил, килгәннәр бар. Э, Кызык хәлләр булгалы инде. Менә ничен килдең дип сорыйбыз инде. Нәрс, нәрсәгә менә нинди теләгең бармы, нәрсә бармы дип. Юк, менә минем күрше Күршегә җырлап күрсәткән идем, бик матур җырлыйсың. Әйт әле, монда укырга кер әле дип әйтәләр, менә шушындый кызык фикерле кешеләр дә бар инде. Кемгәдер инде үзләренең теләкләре юк, алар кеше әйткәнгә карап кына шунда килгәннәр мондый өметсез кешеләр.
Була инде андый хәлләр дә булган. Әтпис, әле андыйларының бераз аңнары бар икән әле, укырга кереп карыйлар. Кайберләре бит әле кеше мактагач, теге укып та тормыйча, туп-туры сәхнәгә менергә омтылалар.

Тәмам бетермәдем инде мин, сәхнәдән бөтенләй китмәдем. Чыгышлар ясарга чакырган вакытта инде мөмкинчелек булганда һәрвакыт каршы килмим, гел барам, чөнки минем яраткан профессиям инде бу. Аннары укытучылык эшенә мин инде 6 ел институтны тәмамладым да, 6 ел укып чыктым, ассистент стажировка булды инде минем. Соңыннан әнием дә укытучы, ничектер күңел күңел ул педагогика ягына да тартыла. Шуңа күрә монда да үземне сынап карарга булдым һәм әлеге көнгә менә уже 3 ел буе инде институтта укытучы булып, Аллага шөкер эшләп киләм. Ә менә бу онлайн дәресләр, онлайн имтиханнар, шул хакта да бераз сөйләп үтәле, синең фикереңне беләс килә.
Әлбәттә инде онлайн имтиханнар кабул итү э, безнең мәдәният институтында мәдәнияттә вообще шөгыльләнгән кешеләр өчен бу онлайн формат бик тә инде ә, аянычлы безгә бик авыр болай эшләргә чөнки нинди дә булса лекция укырга була буга шулай аралашып утырырга була фикер алышырга ләкин җырлаганда инде вокал дәресләре үткәргәндә беренчедән монда кешенең тоеп булмый ә, тулысынча ничек ничек хис хис хис кичерешләрен җырны тоям ул дөрес итеп җырлаганын инде ансы тавыш ягына да әйе тавыш ягыннан да проблемалар бар инде менә бер төрле җырлый бәлки идә әйбәтрәк җырлыйдыр монда менә инде кенә тавышны бозыбрак ишетелә шуңа бик күп проблемалар чыкты инде былай да аралашып карыйбыз диктофоннар белән дә яздырып карыйбыз, видеолар да яздырып шулай кабул итәбез инде. Ничек тә хәлдән чыгарга тырышабыз инде барыбер. Тукталып калмыйбыз. Әлфис, э, күбрәк, әлбәттә, синең белән аралашу да кызык. Тик күбрәк баянда уйнап җырлаганың да ишетәсе килә әле безнең. Шулай шулай баян баянны әзерләп куйдым. Баян монда. Ага. Шулай сезгә ниндирәк форматтагы, ниндирәк җыр сорасыз икән? Ихтиярың әзерләнгәнсеңдер бит инде, берәр җыр уйлап куйгансыңдыр. Менә үзең
иң яратып уйный һәм җырлый торган җырыңны әйдә. Менә иң яраткан. Э, җырларга бөтенесенә мәхәббәт бар инде аларның. Теге кыз ват яратам, монсын былайрак яратам дип. жырлап ярый бүтүнебез сиз дә белә торган жырлар булсын инде мындагы хөрмәтле тамашачылар белә торган да жыр булсын чыгасынмы каршы алырга дип башкарып карыйбыз сез дә кушылып утырыгыз

Баянда әйе, э, техника югалмасын өченгә инде баян вакытым булган сайын гел кулга алам. Э, упражнениеләрне онытмаска тырышам инде һәрвакыт. Нинди күнегүләр соң ул мәсәлән? Ул бит инде күнегүләр, гаммалар, арпеджиолар инде бездән. Ә шундый рәхмәт. Ә шуларның, шул күнегүләрнең иң катлаулысы нинди?
Катлаулысы, и катлаулысы э, секс текстлар белән уйнау инде менә безнең. Ә, әле, әле ялгыштырабыз бераз гына. Оларны ялгыштырырга кирәк инде. Кара әле, менә э, хаман үзебезнең татар көйләрен генә уйныйсыңмы? Шундый э, теге халык көйләре үзебезнең көйләр. Яисә инде берәр теге чит ил хитлары була бит менә бәйләнчек хитлар. Уйнап күрсәтәле.
Шулар берәрсенә кавер ясап уйнаганың бармы?

Ярар.
Ә менә бу үзеңнең язмышың, тарихың турында сөйләп үт инде безгә бераз э, тамашачыларыбызга да. Үзең кайчандыр шушы ук институтның улакта университет булгандыр әле, э, шәкерте булып. Әй, без аның белән бергә укыдык. Бер елларда дип әйтик.
Менә күрдеңме, ул кеше булган. Кайсы яклардан син э, ничек килеп эләктең гомумән менә бу мәдәният һәм сәнгать институтына?
Мин инде 2008 э, елда Әлмәт музыка көллиятенә укырга кердем дә, 12 елда шуны тәмамлагач, дипломны алгачтан да икенче көнне үк э, мәдәният институтына укырга кердем, чөнки укырга керергә килдем инде. Чөнки ни өчен инде без инде Салават Закиевичның фанатлары бик күбебез инде балачактан ук теләк бар иде, мәдәм Салават Закиевич янында янында булса да баян уйнап торырга дигән шундый максат белән инде мәдәният институтына документларны тапшырдым да Салават Закиевич экзаменда үзе бар иде, кабул иткәндә бик борчылдырды инде беренчедән теге
бу беләсеңме ничегрәк яңгырады кабул итү имтиханында үзе бар иде салават закиш дигәннәре биш ел буе күрмәдек без аны дигән шикелле булды бу салават закиш ул дөрестән дә бик сирәк килә инде чөнки аның эш графигы шундый ләкин имтиханнар кабул була еш, еш килә шушы экзаменнарга. Шуңа Салазакишны 5 ел буе, 4 ел буе күрмәс, күрмәскә булмасын өченгә Салазакишкә эшкә корпусына эләктем. 2 ел буе Салазакиш 26-27 сезоннарга бәхет татыды. Миңа да шулай аның белән бергә эшләргә инде.
Ничек соң? Һәм,
но беренче елны җиңел булмады. дөресен әйтик беренче елны җиңел булмады нәрсәсе графигымы әллә закишның холкымы
холкы дип анда чөнки группада яшьләр яшьләр бик әз иде бэк бэк вокалда инде яшьләр һәм мин иң яше булганмындыр инде бәлки анда бит инде уже бик күп ел еллар эшләгән профессионаллар инде алар бөтен графикка да, юлда йөрү, бөтен ниләргә күнеккән кешеләр инде. Минем, минем өчен ул авыррак булды инде баштан дөрес. Соңыннан инде күнектек, яхшы уртак тел таптык барсы белән дә, Аллага шөкер, әлеге сикенгә хәтле аралашып яшибез инде хәзер. 5 э, ел буе эшләмәсәм дә, хаман туган көннәр белән, ниләр белән катлашып, хәлләр белешеп торабыз. Э, бер сорауга җавап бирелмичә калган икән, кайсы егете син?
Мин үзем Чистай районы Татар Ялтан авылы егете. Мишәр егет. Авыл малайлары. Ә? Авыл малайлары. Авыл малайлары инде, чын авыл малайлары.
Ярар. Ни? Тагын берәрне җырлыйбызмы соң? Җырлыйбыз, әйдәгез. Әйдә бер моңлыракны, системада күңелләрне айкап чыгара торган.
Aha, yarar.

Афәрин. Ә менә э, син бит инде чагыштыра аласың, менә мәсәлән, э, әйтик, шул 2012 ел үзең кергән шыр һәм бүгенге көндә килгән студентларны күрәсең, инде 10 елга якын вакыт үткән. Аерма бармы? Э, һәм гомумән менә шуннан да тотып алырлык сәләтле кешеләр киләме бүгенге көндә?
Бүгенге көндә инде әлбәттә инде чын талантлар алар бик сирәк очрыйлар, бик сирәк туалар. Э, шулай да алар арасында э, табигатьтән биргән, э, табигатьтән биргән талантлы студентлар бар бар. Быелгысы көндә инде без аларны күрә алмыйбыз. Кызганычка каршы без шул онлайн аркылы гына кабул итү безнең комиссиясе эшли инде онлайн бара. Әмма дә ләкин кызыксынучылар, җырларын җибәрүчеләр, теге чын талантлар бар. Алар алар юк түгел, алар бар, но бик бик әз инде алар, бик сирәк очрыйлар. Туктаха, онлайн кабул итү комиссиясе дидең, әйме? Димәк, яңа уку елына онлайн кабул итәсез. Әйе, шулайрак, әле бәлки, белмим, ничек ситуацияләр ничек хәл ителер, Бәлки ул сентябрьдә уку укуны да онлайн форматта башларбыз дип сүзләр ишетелә шундый. Ну ансы әле тәгаен түгел, теге төгәл мәгълүмат түгел әле ансы. Ә менә ну, әйтик менә кара. Укырга кабул итергә анда ничә урын бирелә әйтик, бер группага 15-20 кеше булсын дигән, әйме? Мисал өчен. Ә алырлык талантлар килде бары тик дүртәү генә мәсәлән. Һәм ничек тулыландырыла группа? Монда инде теге бераз гына булса да өмете булган кешеләр дә алына дигән сүз бит инде, әйме? Ну, теге күршесе әйткән бар э, матур җырлыйсың дигән кешеләр дә алына инде, димәк.
Бу сорауга ничегрәк? Менә бюджет бюджет урыннар бит инде хәзер түләүсез укулар бик э, аз аз күләмдә бирелә инде бюджетлар бездә. Мәсәлән, 2 3 булса, шушы урынга киресенчә менә туры килә, 10-15 кеше туры килә. Без инде укытучылар белән фикерләшеп, шулай иң-иң яхшыларын инде әлбәттә бюджетка, калганнары инде әгәр дә ризалашсалар, коммерция бүлегендә укытучылар инде. Рөстәм, безнең сораган сорауга инде ул киресенчә хәзер җавап булды. Кеше кеше бюджетка бөтенесе омтылып килә, әлбәттә. Но күбесенә урын калмыйча инде коммерциядә укыган укый, укымаган инде башка юнәлеш сайлый инде. Әлфизә, синең уйлавыңча, э, яшьләр күпме менә сәнгатькә тартылучы э, культура институтына укырга керергә теләүче яшьләр? Чагыштырмача, мәсәлән, алыйк Мәскәү белән чагыштырыйк, дәйме? Э, башка шәһәрләр белән. Гомумән, татар сәнгатенә мәхәббәт мәхәббәтләре булган яшьләр күпме?
Әлбәттә, мәхәббәте булган яшьләр бик күп. Күбесе инде бая без искә төшергәнчә укып тормыйча гына сәхнәгә чыгып китәләр. Ә күбесе инде үзенең профессиональ белемен арттырып, шуның шуның белән алга таба юл тотарга исәплиләр. Әлбәттә, ул Мәскәү якларында бәлки студентларда күбрәктер. Анда бюджет урыннарда да беренчедән күбрәк Бездә инде э, институтта түләү хакы да бик Мәскәү бәясе белән күзәтелә, чөнки авылдан килгән кешегә, авылдан килгән бер балага ул елына 200 меңгә якын акча түләргә бер елга ул бик күп. Инде безнең өчен дә, алар өчен дә, чөнки әле ул балаларны байкап утыргынча күпме акча кирәк укытырга да яшәтергә дә урыны кирәк инде әлбәттә бу якта проблемалар бик күп инде шуңа ну кызыксынучылар бар инде булсын инде ул э, милләт эчендә һәрвакыт теге гел бер артистны гына э, илле ел буе кырык ел буе тыңларга бар һәрбер кешегә яңалык кирәк хәзерге вакытта обязательно инде шуңа күрә яшь кадрларны әзерләргә дә бик ул кирәк дип саныйм инде соң менә бу шулай ук кызык дип әйтик инде әйме шушы сәнгать мәдәният һәм сәнгать институты әйтик анда театр училище музыка көллияте бар консерватория бар әйме ел сайын күпме фәлән кеше белгеч булып чыга шушы уку йортларыннан әйтик шул театр буенча булсынмы ул филармония булсынмы бөтен җирдә штатлар юк бит менә бу файдасы бар микән гомумән алай укып торуның менә целевой булмаса әйме кая бара инде ул менә яңа чыккан белгечләр сәхнәгә чыгып карый
ага Хәзер минем шалтыраттылар да, гафу итәрсез, тавыш тавыш югалып китте бераз. Ә. Бу әлбәттә бу вакытта укытырга укып чыгалар инде э, студентлар э, күбесе инде менә шушы э, концертный бригадаларга әйтергә кирәк концертный бригадаларга урнашалар инде әлбәттә ул үзенә профессиональ белеме белән дәвам итергә күбесенең мөмкинчелеге дә булмый, чөнки сез әйткәндәй инде шул эш урыннары бик аз. Ә, әмма дә ләкин процент буенча карасаң инде безнең институтта 80-85 процент э, эшкә урнашучылар именно үзенең юнәлеше буенча эшкә урнашып баралар. Инде ул статистиканы аны без генә алып бармыйбыз инде, аны Россия күләмендә алып баралар. Чөнки безнең э, институт Мәдәният институты инде ул Рәсәй күләмендәге федеральный вуз э, дип саналабыз э, һәм шуңа күрә статистикага караганда безнең Аллага шөкер укып чыккан студентлар үзләре э, эшләр табып урнашалар. Бар инде анда үзләренә теге индивидуальный предприниматель дигән кебек ачучылар да бик күп. Әйе. Әмма да бар, ләкин шул юнәлеш белән дәвам итүчеләр инде. Диплом алдылар да анда төзү университетына шундый шундыйлар китүчеләр бик аз бездә андый показательләр юк ә син э, усал укытучымы
мен усал дип үзенә күрә усал инде чөнки һәрбер э, студентка һәрбер шәкерткә табырга тырышасың инде э, уртак тел аның белән аны Инде хәленә дә керергә тырышасың. Хәзер бит рәхәт студентлар киләләр дә, ой, минем тамагы өшеште, борын тыгылды, мин җырлый алмыйм дип. Э, мин инде үземнең фикерем шулай, э, җырчы кеше ул нинди халәттә булса да җырлый белергә тиеш, җырлый алырга тиеш. Чөнки тавышны дөрес итеп куйса, укытучы кеше ул э, тавышың инде бөтенләй юк булганчыга хәтле җырларга мөмкин. Э, чөнки артист кешегә бит инде э, концертына киләләр акча түләп, артист чыгып анда гафу итегез, минем тамагым авырта, тегеләй болай җырлап җырлый алмыйм дип әйтергә мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә инде баштан ук шулай тәрбиялибез инде.
Ну, төрлеләре бардыр инде. Ну, менә бит инде син үзең дә теге әле яшь егет, э, теге бер караганда, былай былай карасаң, теге усаларны да белмисеңдер шикелле, әйме? Э, та нинди менә үзеңнең укытучы буларак нинди ысулларың бар урынына утырта торган шәкертләрне?
Мин Һәм һәммә сине тыңлый. Мин генә ысул дип. Ау?
Тыңлыйлармы сине шәкертләр?
Шәкертләр тыңлыйлар, әйе. Кая барсыннар, әйме? Шулай, шулай, безгә билге куйганда бит инде барыбер фикер укытучыныкы була, шуңа күрә иң беренче кирәк инде студентлар тарафыннан укытучыга теге тыңлау дип әйтмәс тә идем, хөрмәт кирәк инде. Әгәр хөрмәте булса инде шәкертнең укытучыга карата ул инде үзенә беренче чиратта хөрмәт була, соңыннан Ә, инде уртак тел тапкач, рәхәт аннары эшләргә. Әлбәттә, беренче курска укырга кергәндә әле э, үзләрен теге шәһәргә килгәч инде бик игътибар да итмиләр, дәресләргә тегендә-монда шәһәр карап йөриләр, институт карап йөриләр, яңа танышулар инде ансы әлбәттә була. Ансы үзең дә аңлыйсың, э, үзең дә шуңа курска җиткәч инде алар э, инде әлбәттә бик Целесообразный уже, менә шундый студентлар була инде, фикерләре уже төпләнгән була. Шуңа мин уйлыйм инде результат результат әйбәт инде безнең укытуда. Менә мин бер курс чыгардым инде хәзер 4 ел эчендә уже нормально. Ә менә укучылар сиңа нинди мөнәсәбәттә? Син үзең дә яшь укытучы, әйме? Алар сиңа ничектер теге дустана мөнәсәбәттәме? Яисә инде чын-чынлап укытучыга караган кебек карыйлармы?
Әлбәттә, мин шундый э, условия дип әйтергә, условия куям. Э, эштә, эш урынында без, значит, аралашабыз укытучы яки шәкерт субординацияне сакларга инде. Ә урамга чыккач инде, әлбәттә, анда әз э, генә инде сөйләшүне гадиләштерәбез. Ну, барыбер инде мин кисәтеп куям, онытмаска кирәк, сез шәкерт, Менә диплом алып чыккач, Кирам, Кирам абый Статиевның сүзен яратам. Укып чыккач, дипломны алгач, юлның тиягына чыгабыз да ди. Шунда ди, син минем коллегам булгач кына без синең белән бер бер уровеньда сөйләшә алачакбыз ди инде. Менә бит.
Карале, аннары шундый э, сүзләр йөри, әйме? Менә син үзең дә әйтеп узган идең, э, табигатьтән бирелгән сәләт дип, әйме? Э, Аллаһ Тәгалә иеп биргән инде менә. Әйтик, бер егеткә менә шу җыр сәләтен Тик э, ул уку йортына керә дә, аның табигатьтән бирелгән менә шушы сәләтен ничектер ике план икенче планга калдырып бар тик менә теге китапта язылганча укытып бозалар дигән фикер ишеткәнем бар моңа нәрсә дисең шулай димим ишеткәнем бар әйе бу әлбәттә андый хәлләр күзәтелә чөнки ул менә шәкерт керә, ул аңлатсам була инде, народный җырлый белә инде яки классика. Народникларны укытучылар менә классикага тавышын сындыралар, классикага өйрәтергә маташалар. Әлбәттә, ул укытучының үзеннән тора инде. Яхшы специалист э, бер кашында алай итәргә тиеш түгел. Менә Аллаһ Тәгалә биргән икән шушы бүләкне, аның таланты шуңа бар икән, э, только шул юнәлеш буенча гына алып барырга тиеш. Ул шушы юнәлешне э, дөрес итеп урынына куйса, соңыннан инде икенче профиль буенча да, ә, э, мәсәлән, народный вокалдан классик вокалга күчерергә була, шундый мөмкинчелек бар. Әмма ләкин килгәч тә сындырып, баштан классика, аннары синең тегесе былай да нормально, ансын былай да җырлый аласың син дигән фикер булырга тиеш түгел, минемчә менә. Ярар.
Классикамы, нәрсәме, ниндирәк җыр башкарыр икәнбез Гәлфис хәзер?
Классика дип э, Монда менә Илһам абыйның репертуарына Илһам абый мәрхүм Шакиров Шакировның инде ихтибар итсәң, э, аның җырлары э, Рөстәм Яхинның җырларында җырлый ул безнең классик композиторларның. Ул аларны ничектер барыбер халыкчан халыкчан иттереп җырлый. Менә шушы җырларның инде әгәр игътибар бирсәң, мин миндә дә менә нишләптер шулай килеп чыга, әллә Илһам абыйны тыңлаганга күрә, э, әллә тембр, тавыш шундый нәрсә булганга күрә, менә мәсәлән классик әсәр хәзер Китмә дигән әсәр җырлыйм, теге сандугачны җырлап тормыйм, Китмә дигән әсәрне җырлыйм, әмма ләкин ул классик әсәр үзе, ну килеп чыга инде менә халыкчан гади итеп. Яле. Йөрәкләрдә аерылмасын

Менә шулайрак килеп чыга. Афәрин.
Ә үзеңә сиңа нинди җырлар э, җырларга ошый? Күбрәк классикмы яисә инде менә татар эстрадасындагы, ну, попса дип әйтик?
Юк, татар эстрадасының попсаларын мин

шушы елда минем выпуск түгел инде, мин теге куратор группы дип аталмыйм, э, ләкин миндә вокал буенча белем алган кешеләр күбесе инде хәзер театрларда эшлиләр. Э, әле менә быел э, Фәрит Рәфкатшта Ләйсән Ләйсән хәзер ләйсән ләйсән дигән иде сез аны беләсездер инде быел ул сүнгән йолдызларда катнашты ул ул инде менә миндә белем ала вокал буенча мин бик шатмын шушы спектакльдә ул үзенең вокал буенча да белемен үзенең осталыгын күрсәткән өчен бу инде беренче укыта башлаган яңа укытучыга бик зур шатлык инде менә шушылай ике э, театр буенча да һәм вокал буенча да үзенең осталыгын күрсәтте димәк ул сиңа индивидуаль дәресләргә йөри
аларның э, группада групповой э, значит бар инде дәресләре һәм индивидуальныйлар безнең атнага ике тапкыр алар белән әз генә булса да ләкин үзен бик яхшы күрсәтә. Ә репетиторство белән шөгыльләнәсеңме син?
Мин репетиторство белән э, элегрәк шөгыльләндем. Хәзер инде безнең э, институтта шушындый э, творческий лабораториялар дип атала инде ул, творческий лабораториялар ачтык. Без анда шәкертләрне генә түгел, читтән килгән, читтән кызыксынган, өйрәнергә теләгән кешеләрне алып, э, теге кулдан кулга акчала торган түгел именно инде договорлар төзеп э, документаль рәвештә инде шулай шушындый дәресләр үткәрәбез ул как репетиторство да атала инде но сүзе башка инде исеме башка әлфис менә шушы кызга тотын әле үзенең җырлыйсы да килә инде аның әйме ну менә нәрсәдер нәрсәдер ниткән аю бераз ярар инде безнең җомга җырларының серләрен ачып утырмайбыз ярар
өйрәтергә тырышып карыйсыңмы менә Йо, мин җырларга бик яратам, бик яратам, ләкин җырлый гына белмим. Җырлый белә дә инде ул. Бераз теге аксы инде. Менә бер тыңлауда Билгеләп буламы менә кешенең э, өмет бармы юкмы икәнлеген? Куркытып куйды хәзер җырла дип әйтәсен дип торам. Әлфис тыңласын өчен.
Әлбәттә ул э, минем фикерем яхшы белә торган инде специалист. Э, менә мәсәлән жюрида бит инде утырабыз, әмма татар моңнарында кеше күп булгач, кайбер җырларны ишәр күп дип тыңлап бетереп булмый. Әлбәттә, ул беренче нотадан ук аңлап була инде. Бу кешедә моң бар икәнен, бу кешенең интонированиесе дөрес икәнен. Шуңа күрә бер тыңлауда аңлап була бу кешедә нәрсә дә бар микәнен или юк микәнен.
Әйдә инде җырла. Юк, ә булырга мөмкинме, мәсәлән, кешедә моң бар, ләкин тавыш юк. Яисә моң бар, ә ишетү, слух дип әйтәбез инде без ишетү сәләте юк. Шундый ситуация булырга мөмкинме?
Ну, моң бар, тавыш юк дигәне белән килешмим, э, чөнки тавыш ул бөтен кешедә бар. Э, интан интонирование дигәннең менә менә шушындый термины бар, интонирование неправильно, интонирование инде. Ә, моңы булган кешегә инде ул әйтеп киткәнчә бүләк булып бирелгән. Ул ул була инде, моңы булган кешедә ул обязательно бар ул. Интонированиесе бәлки әз генә генә кайдыр кимчелеге бардыр, ләкин без инде укытучылар шуның өчен кирәк дәресләп җибәрергә. Моңы булган кешедән җырчы ясап була. Менә шул җавап. Аңлашылды.
Инде э, вакыт үтеп бара икән, Әлфис, шуңа күрә бер финал җыры башкарсаң, аннары инде безнең тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итә алырсың бер ике сүз белән фикерләреңне, теләкләреңне җиткерә алырсың.
Яхшы, хәзер мин инде э, Хайдар абый Бигичевтан репертуарына да бик зур игътибар бирәм. Хәзер менә шушы туры эфирлар сезнең тагын бик күп булсын дигән э, теләк белән Инде рәхмәт мине шулай зурлап чакырганыгыз өчен. Э, бик бик приятно миңа э, эш вакытында. Шулай үзегезгә дә җиңеллекләр, сабырлыклар булсын. Уңышлар теләп сезгә. Тагын күрешергә язсын дигән җыр белән.

Он бер тулып кырык тугыз минут Казанда 12 градус э, җылы көн янында температура 17 градуска кадәр күтәреләчәк.
Менә Әлфис. Әлфисне тыңла. Акырба. Сине тыңлый, тыңлый, малай, һава торышын да әйтергә онытып язганбыз.
Була торган, була торган хәл. Әйе.
Әлфис, э, шундый Әйтик, төрле яклап килгән сирәк кешеләрнең берсе син. Үзең шундый тыйнак, үзең шундый акыллы, үзең шундый моңлы, э, оста баянчы, җырчы, укытучы. Укытучы һәм э, шушы сыйфатларың була торып, э, синең ничә ел белеп сине кәпрәйгәнеңне күргәнем юк. Э, мактанып йөргәнеңне күргәнем юк. Кемдәдер синдә булган сәләтнең хәтта 10% да булмаган килеш сәхнә түрләрендә балкыйсы килә ул кешеләрнең э, теге булдырамы юкмы сәхнәгә чыгып баса халык янына. Э, менә күбрәк синең шикелләр булсын, мин шуны аңладым. Чөнки синең максат бу тормышта менә үзең шикелле сәләтле кешеләрне тәрбияләп күбрәк сәхнәгә чыгарырга дип э, дигән ни куйганнардыр сиңа мөгаен ходай тарафыннан бөтен бөтен серен әйтеп бетердең рөстәм
сиңа уңышлар телибез һәм инде шушы авыр хезмәттә тәрбияләү хезмәте укыту хезмәте әле бүгенге көндә үзең әйтмешли ул тагын да катлауланды хезмәттәшләрең белән Алга таба әле институтның юбилее да түгелме соң?
Институтның юбилее булды бу ел. Үткән ел була инде октябрьдә. Әйе. Менә үткән юбилей белән, бәйрәм белән э, һәм үзеңдә безнең тамашачыларга әйтер теләкләрең бармы?
Мин инде телисе килә бар, барлык тамашачыларга э, рәхмәт Болгар радиосын тыңлаучыларга, караучыларга, әлбәттә, сезнең эшегез алга таба да чәчәк атсын. Э, барчагыз да исән сау булыйк. Шушы ситуацияләрдән исән сау булып, барчабыз да чыгарга насыйп булсын, күрешүләр насыйп булсын. Әлбәттә, мәдәниятне үткәнебезне онытмыйча,

Исән сау булыгыз, рәхмәт сезгә. Пока-пока.
Пока-пока. Менә бит Менә. нинди егет, ә, хәтта һава торышын әйтергә оныттыр да, Наиндирның башларын әйләндертте хәтта. Тиздән җырлап җибәрәм. Башта барып кайтарыз син. Әфис янына өмет бар микән, юк микән әйтер ул сиңа. Ярар, дуслар, саубулашабыз. Сезнең белән дә Әйе, чыннан да шәп булдыра Әлфис э, күбегезнең реакциясе бик яхшы булды әлеге егеткә. Иртәгә кадәр инде нәрсә дип әйтик. Традицион рәвештә гадәттәгечә инде. Иртәгә 7-дә, аннары инде 11-дән соң шушында ук. Яңа атна. Пока-пока.
Пока-пока. Давай. Әйдә инде бала чагаланмай. Ну.